Сәлам, сәлам, дустым! Бүген Көмешкүңрау газетасы Чаллы татар драм театры артисты Зөлфия Ганиуллина кунакта. Аңа үзебезнең кызыксындырган сорауларыбызны бирәчәкбез. Исәнмесез! Исәнмесез!
Исәнмесез!
Иң беренче соравыбыз традицион булыр. Артист булырга теләвегезне кайчан сиздегез?
Кайчан сиздегез дип, ул бала чактан килә. Менә чәчем коңгырт булганга, мине гел төлке рольләренә куялар иде. Бала чактан ук, балалар бакчасыннан бирле. Шуңа күрә ул шулай канга сеңгән дә инде, минем бүтән вариантлар юк иде. Менә шулай. Кереп киттем.
Сез Чаллыда тугансыз, Казанда, Арчада яшәгәнсез, хәзер кабат Чаллыда. Кайсын үзегезнең туган җирегез дип саныйсыз? Кайсы шәһәр күңелегезгә иң якын?
Минем туган җирем Татарстан ди мин һәрвак. Шуңа күрә иң яраткан шәһәр дип әйтү дөрес булмас, чөнки һәрбер шәһәр миңа үзенчә аерым ниндидер Матур мизгел белән тормышымны бәйләде. Шуңа күрә Арчаны да яратам. Арчада мин мәктәпне тәмамладым. Андагы укытучылар белән әле һаман да аралашабыз. Аларга хөрмәтем чиксез. Казан инде ул Казан, Казан ул мәркәзе. Казанны мин бик нык яратам. Ул матур, шундый илһамландыра торган шәһәр. Чаллы Үзенчәлекле ниндидер менә моңсу, ләкин барыбер шундый якын туган шәһәрем. Менә шулай. Ә уйнарга хыялланган ролегез бармы?
Беләсеңме? Бала чактан ук менә мин нәрсә беләндер илһамлана идем һәм гел уйлый идем менә мин менә бу рольне уйнар идем менә бу рольне уйнар идем һәр укыган китап саен караган кино саен мин гел менә инде актер күзлегеннән карап утырам да менә бу рольне уйнар идем дип уйлап утырам шуңа күрә минем уйнарга теләгән рольләрем алар иксез чиксез шуңа күрә әлбәттә бар бар алар күп Әң яраткан ролегез нинди? Мин барысын да яратам. Аерым ниндидер рольне билгеләп әйтеп китә алмыйм. Чөнки алар барысы да минекеләр. Шуңа күрә мин аларны барысын да яратам.
Сез бит әле укытучы булып та эшлисез. Әлеге һөнәргә кереп киткәндә нинди авырлыклар булды? Нинди яңалыкларны ачтыгыз?
Авырлыклар, мин бу өлкәгә 20 яшьтә кереп киттем. Шуңа күрә мине бөтен кеше, бөтен коллегалар, әле ул вакытта директорлар, заучылар э, миңа яшь балага сыман карыйлар иде. Профессионал түгел, ә менә бала чагага. Шуңа күрә менә үзеңнең э, белгәнеңне, үзеңнең авторитетыңны э, Авыр күтәрергә булды. Менә шул шунда авырлык бар иде. Нинди яңалык? Балалар белән эшләү һәрвакыт яңалык. Чөнки сез сез искиткеч. Сездәге энергия, сездәге теләкләр, уйларыгыз, сез Гади зур кеше түгел. Сез хыяллана беләсез, сезнең фантазиягез бик кызыклы. Шуңа күрә балалар белән эшләү минем өчен көн саен яңалык һәм кызык яңалык.
Сез ТикТокта бармы?
Бар. Бар.
Сез социаль челтәрләргә карата э, мөнәсәбәтегез нинди?
Яхшы мөнәсәбәт. Чөнки э, социаль челтәрләр безнең тормышыбызны җиңеләйтә. Шул, шул гына мин яратам социаль челтәрләрне. Ә сез нинди йолдызлык астында тугансыз? Балык. Туган сез, э, йолдызларга ышанасызмы сез? Ышанам, ышанам.
Ә спектакльләрдә уйнау, рольгә керү, чит кеше тормышы белән э, яшәп алу сезгә ничек тәэсир итә? Нык арытамы?
Чит кеше дип алар бит чит кеше түгелләр, алар барысы да мин. Ләкин алар һәрберсе мин, ләкин предлагаем обстоятельства дигән әйбер бар терминология. Ләкин аларның һәрбер Һәрбер э, образның, рольнең предлагаем обстоятельстволары бар. Шуңа күрә мин шуңа керәм дә һәм чыгам. Э, юк, миңа авыр түгел. Мин армын. Ә спектакльдән кайтканнан соң ял вакытын ничек үткәрәсез? Төрлечә. Артистка булуның сезнең өчен иң авыр һәм иң рәхәт мизгеле нинди?
Беләсеңме, һәрбер кеше үз тормыш юлын сайлаганда бик нык Үзенең һөнәренә игътибар итергә тиеш, ул аны яратырга тиеш. Әгәр дә ул аны ярата икән, ул бер көнен дә эшләп үткәрмиячәк. Һәм инде, әлбәттә, аларның ул һөнәр сайлау бик мөһим. Һәм мин, мәсәлән, үз юлымны дөрес сайладым дип уйлыйм, чөнки миңа рәхәт тормышта. Һәм Белмим, минем тормышымда бернинди авырлыклар юк. Һәм бу эшкә дә кагыла, һәм гомумән миңа рәхәт яшәргә.
Зөлфия апа, сез кечкенә чагында нинди идегез? Шук шаянмы, әллә инде бик җитдиме?
Мин шук шаян, тыңлаусыз, кире, шундый менә капризный бала идем.
Көмешкүлгә укучыларга нинди теләкләрегез бар?
Бу бит инде бу балалар газетасы, яшүсмерләр газетасы һәм инде менә без һөнәр темасына кереп китте икән, мин һәрбер укучыга үз тормыш юлында үз һөнәрен сайлап, матур итеп, рәхәт тормышта яшәргә